Wĩ mwega mwĩroreri wa channel ya Wairimũ wa Maria, na ndĩ mwega ndoka Ngai nĩ amũmenyereire akamwenda ũmũthĩ nĩ Sunday na eh, ndĩra gũthiĩ gũcera kanitha ya AIPCA ĩtagwo Idi eh, eh, tũmenyere kana nĩkuo tũrĩthomaga kana nĩ nakuo anyway so ũmũthĩ ndĩra kũmũceria St Peters eh, AIPCA Mũgũga tũi tũgathome kuo

No rwagĩ wa kuohoka gĩtĩkĩre gũtũma nĩ twage gũthaitha ithe witũ kũiyũirwo nĩ tha atĩ nĩ tondũ wa gũteithio nĩwe atũũre na ũthingu na athiage na mĩthiĩre ĩrekanĩire na maũndũ marĩa wendaga ekage matukũ maya ma muoyo ũyũ na ningĩ atĩ akagaywo ũnene ũrĩa ũtagathira muoyo-inĩ ũrĩa ũgoka

Ngai mũnene wothe ũrĩa ithe witũ wa igũrũ nayo yaheanire ndwatha ciake nyingĩ atĩ andũ arĩa marĩhaga mehia mao nĩ merutithĩrwo aromũiguĩra tha aromũkirĩra aromweheria mehia manyu mothe aromweheria na maũndũ mothe mega

uge ũkũruta wĩra ũrĩ wiki wĩra ũcio nĩ ũkũrutũwĩra wanasesa koguo ngai nĩ ekaga kĩndũ twĩtaga delegation delegation na rĩrĩa ena araika ake nĩ ameraga na akamatha ũrĩa magwĩka nĩgetha we mamenye nĩkĩĩ wĩ nakĩo Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo ngĩrutithia wĩra na nĩkĩo ngĩonjorithia nĩgetha mũthenya ũrĩa ũgĩgakinya wa gũthiĩ matu-inĩ, tondũ inyuothe no tũgathiĩ tũkagĩa na kĩrĩa tũgaririkana nakĩo. Rugai amen. Amen. Na thĩinĩ wa Maraka

akamwĩra thiĩ ngoro-inĩ ya mwarĩ wa ithe witũ thiĩ ngoro-inĩ ya mwarĩ wa ithe witũ ũthondekere njĩra haleluya ũthondekere njĩra nĩgetha menye nĩkĩ enakĩo hote gũkĩrutithia wĩra rĩthe nĩ mũtharo ngai akoiga nĩ ngũtũma nĩ ngũgekia i will send My message. Praise the name of the Lord. Uh-huh. na atĩ mwathani ũcio mũtũire mũragĩrĩria Yes. nĩ akagũthũka na ihenya Yes. atonye hekarũ-inĩ yake thĩinĩ Nake mũtũmwo ũcio rĩngĩ arĩkia gũtũmwo

Bwana asifiwe sana. No maandiko makatwĩra atĩrĩrĩ Aha, o na ningĩ mũrekio ũrĩa mũiguithania wa kĩrĩkanĩro Mhm. o we ũrĩa mũkenagio nĩwe Yes. nĩagoka o nake nake mũraika ũrĩa wa gĩkeno rĩ kana mũrekio ũrĩa wa gĩkeno rĩ o nake nĩ agoka nĩgetha ambe akũhe thayũ ugahe amen ambe akũhe thayũ nĩgetha ũmenye nĩ kĩĩ kĩrethwo thĩinĩ waku bana susana koguo na no tuge atũmire ngai ngai atũme jesu kristo

There are many ways. Maita maingĩ okaga wĩtũ. Amen. Mũraika ndakagĩa wĩtĩ. Ya wĩtũ. Mũrekio ũyũ no oke agũkore rĩrĩa ũra meditate. Ndũrĩ toro no meciria maku harĩ ũrĩa mareciria na makĩria mareciria igũrũ. Ngai amen. Amen. Ĩtĩkiaga nĩ gũthiĩ ũrathiĩ mũraika kana mũtũmwo akarekio ũgakora mũndũ ũcio harĩ arĩ ndarĩ hau arĩ no arĩ thĩinĩ amen ũgakora nĩ thĩ ũikarĩte no hau ũikarĩte ihorĩ ũrĩ thĩinĩ tondũ mũrekio nĩ arekirio wajia gwĩciria

no ũngĩhota kũmwĩtiria nĩkĩo koraga wahurũka kĩroto-inĩ Ai, angĩ ona nĩ mangiugire gĩtara nĩ haro ya mama mama na no mateke ya gũikaria gĩikaria kundi akahurũka aikare no rĩrĩa kana igũkũrwa hano mara shetani

Nĩ mũkarota, no rĩrĩ, oka akorwo ya ngoro ya kwĩhara. Amen. Arĩ no gũtonya, athiĩ gũcerera ũrĩa wĩharĩrĩirie. Mathenya no ũcio. No hena rĩrĩ, Genesis 12. Yes.

Vai mwana ni roho sio. Amen. So Ngai yake alitumanira Ibrahimu. So no nginya rĩrĩa ũtũmanĩrwo. Tondũ haha nĩ wakorwo ti physically Ngai okire kũrĩ Ibrahimu. No atũmire mũraika.

Bwana asifiwe sana. Ĩtĩkĩra gũtũmanĩrwo nawe no wĩtĩkĩrĩke gũkĩra. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo mũndũ ũrĩa wĩna wĩtĩkio rĩ, no rĩngĩ inene yũragia atĩrĩrĩ, message ĩyo rĩ, yumĩte kwĩ Ngai. Amen. So ũkambia kũmĩhoera kũmĩhoera. Ndakũrwo atĩa? kũrĩ andũ mena iheo waikara thĩ hanini mũnini kũrĩ andũ mena iheo cia kũhoya kĩũngano-inĩ amen no matiũĩ matirĩ- atĩ matirĩ nacio atĩ me nacio na angĩ matiũĩ atĩ ngai nĩ aratũma mũraika nĩgetha akũhũthĩre na agũtũme no maarĩ kũmoria atĩrĩrĩ nũngĩhota gwĩtiria so message ĩrĩa yoka rĩ ĩngĩ negative ĩgoka ũhoro ũcio ndũgũkorwo umĩte kũrĩ ngai bwana siwe sana so ũrĩa ũgwĩtĩkĩtie rĩ ũkaigĩrwo nĩ kĩndũ twĩtaga fear guoya Waigirwo nĩ guoya ũkaremwo nĩ kuumĩra, ndĩraumĩra ngũthiĩ atĩa? Ndĩroimĩra ngũthiĩ kuuga atĩa? Ndĩroimĩra ngũthiĩ kũmwĩra atĩa? Rĩu ũrakontrolwo nĩ spirit of fear. Bwana asifiwe sana. No Ibrahimu rĩrĩa Ngai amwĩrire wĩka Ũũke kũrĩ andũ anyu ũthiĩ. Ndoririe kĩũria. Amen. Ndecirie nĩ njĩra ĩrĩkũ ngũgera tondũ nĩ ndathiĩ ngũthiĩ kũrĩa kĩ ngũthiĩ gũikara nao ngũthiĩ gũkora ngũthiĩ gũikara kũ ciũria icio ciothe ndoririe

Okay. Ũkĩmenya ũbainĩ ya ũguo, Ehe. thiĩ ũkinye bũrũri ũrĩa ngakuonia. Ũthiĩ bũrũri ũrĩa ndakuonia. Niĩ nĩngatũma thĩinĩ waku uume rũrĩrĩ rũnene, Na nĩngatũma thĩinĩ waku, rĩu handũ ũrenda ũrore. Nĩngatũma thĩinĩ waku. So, thĩinĩ wa Ibrahim rĩ, arĩ na vision ĩrĩa Ngai ũrenda.

Na nĩngakũrathima na ndũme rĩtwa rĩaku rĩgwe- rĩgĩe igweta na warĩkia kuma yaria rĩrĩ na mawa nĩngakũrathima amen warĩkia kwĩĩmenya atĩ wĩna kĩndũ thĩinĩ waku nĩ kwĩĩra twĩĩraga wĩna kĩndũ thĩinĩ waku kĩrĩa kĩratũma ngai atũme mũraika haleluya na nĩ akĩonete rĩu kĩrĩa ngai areka no gũkwĩra arakwĩra ũkĩra ndwara tũngĩeheria guoya thĩinĩ witũ

Ciarĩni akarũgama na timu yake akauga nĩ mũrutĩte wĩra mwega tongoria aitũ ameta ciarĩni aitũ tondũ ndamwĩra twĩkĩra nĩ mũrekire ndamũrathimire nĩguo acemania arũgama haha kũraiga acemania na kĩrathimo gĩake rĩu no imakĩhocena

na ningĩ mũndũ ũrĩa ũngĩkũruma okay, sorry, tũcoke ithatũ na rĩrĩ Eh. andũ arĩa marĩkũrathimaga Aha. acio nĩ ndĩrĩa marathimaga andũ arĩa marekũrathimaga wee amen ona niĩ ndĩkaga atĩa rĩu haha rũĩ ithuĩ na mũhunjia rĩu rĩu hakuhĩ nĩ kaingĩ

harĩ ũndũ ũtekĩte kana ũndũ wĩkĩte ũtakenetie Ngai. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ndũkanamake nĩ kũrigĩrĩrio nĩ mũndũ kana andũ, ndũkanamake nĩ gũikio ciugo rĩrĩa ũratungata

Joseph akĩrehwo kĩoneki kĩroto-inĩ ndĩrona amen na akĩrwo atĩrĩrĩ Joseph tiga kũgiĩka nĩona brother ici ciothe ici ciothe ũciaranĩrwo nacio ũrĩ mũthenya tiga kũnyamĩrĩra ici amen